אגעין זעמיר דא היינט ביי MB Vineyards מען אריינקומען ס'א ביוטיפול ברענד ניו וויין סטאר, מען אריינקומען ספעסיפיקלי ווייל כ'האב געהאט עפעס א סערטען קשיא אזוי ווי מען וועט זעהן ווען מען קומט אריין, באט כ'האב דווקא געפיקט MB Vineyards ווייל כ'האב געהערט ס'א ביוטיפול נייע וויין סטאר כ'האב עס געוואלט אויסטשעקן, סאו קומטס אריין לאמיך ענק ווייזן די וויין סטאר און מען וועט רעדן פארוואס איך בין אהער געקומען. ארייט סאו קוקטס אהער, קוק אן די הערליכע וויין סטאר, איך האב נאך שוין לאנג נישט געזען אזא שיינע וויין סטאר, איטס אנבעליוועבל, ס'איז הערליך אויסגעשטעלט, סאו די סיבה איך בין אריינגעקומען דא איז ווייל איך בין א גרויסע פען פון האלווע, איך עס האלווע פאר דיזערט, און ביי אונז אינדערהיים אונז זעמיר גרויסע האלווע עסערס, ארידזשינלי ווען מ'האט מיך אנגעטראגן האלווע, אה געעקלט האלווע ס'איז עקלדיג, פוי ווער עסט האלווע,

ווענילע, מארבל, און נאכן דאס איז נאו שוגער עדעד ווענילע. פיסטעשיאו איז מער פאר די צודרייטע משוגעים וואס גייען פאר דוביי, היינט איז אלעס דוביי, כ'האב געקויפט לעצטנס טישוס אין די סטאר האב איך געזען ווי די טישוס קומט שוין מיט ניסלעך, דוביי טישוס, כ'האב מיין לעבן נישט געזען אזא זאך, סאו כ'בין אריינגעקומען און איך האב געוואלט פעירן. די האלווע מיט עפעס א וויין. ס'קומט סוכות, איך האב ליב צו לייגן האלווע אויפן טיש פאר דעזערט, קודם כל ס'איז זייער א ביליגע דעזערט און ס'טעיסט טויזענט מאל בעסער פון רוב עקלדיגע ביליגע דעזערטס און קאמפעירד צו העלט ווייז, אוודאי ס'איז זייער היי אין קעלאריס, ס'איז דאך סעסעמי סידס, סאו ס'האט סאך בעסערע אינגרידיענטס ווי זייער אסאך, ס'האט נישט קיין פוד קאלארינג, ס'האט נישט די אלע זאכן, סאו כ'האב אריינגעקומען דא און איך בין געגאנגען צו בענדזשי, בענדזשי איז די אונער, איך זאג אים בענדזשי, יו גאטע העלפ מי אוט, איך האב ליב האלווע, איך וויל עס געבן ביי מיין סוכות טיש, באט איך דארף עפעס גוט וואס פעירט דערמיט, איך ווייס נישט ברוינפן, וויין, זאגט ער מיר יאסי, איי העוו די בעסט טינגס פאר יו. ער האט מיר מסביר געווען אז מיט דעזערט איז דא א זאך וואס הייסט דעזערט וויין, יעצט ווייס איך נישט קיין גרויסע וויין טרינקער, סאו איך בין נישט אזוי פראפעשענעל, איך ווייס נישט וואס טוט זיך, האט מיר געזאגט דו מוזט מיר עדזשוקעיטן, זאגט ער מיר דעזערט וויינס, די מעלה פון דעזערט וויינס איז, איז אז ס'איז רייך, ס'איז זיס, סאו ס'איז נישט טרוקן, ס'איז נישט אזוי ווי ווייסע וויין אדער רויטע טרוקענע וויין, ס'איז א רייכע זיסע וויין וואס פעירט, פונקט אזוי ווי יעדער פארשטייט ווען ס'קומט צו העווי פליישן גייט מען מיט א העווי רויטע וויין, ס'פעירט גוט ווען ס'קומט צו לייט פיש אדער ראוסטעד טשיקן גייט מען מיט ווייסע וויינען, דעזערט וויינס גייען פערפעקט מיט א דעזערט, און איך האב אים געזאגט קוק הער דאס איז די האלב עטס געטעיסט, געב מיר עפעס וואס גייט פערפעקט ארבעטן מיט דעם, סאו קוק הער וואס ער האט מיר געגעבן, סאו ער האט מיר געגעבן דא הערצאג לעיט הארוועסט שארדארנעי, קעמיסע גליל וויינערי, און נאכדעם טעפערבערג לעיט הארוועסט רייזלינג, סאו דאס האסטו דריי אנדערע טרויבן, שארדארנעי, פי בלאנק, און רייזלינג, סאו די צוויי זענען בעצם, אזוי האט ער מיר מסביר געווען, אז די צוויי זענען בעצם שוין. מען מאכט פון דעם דעזערט וויינס, די חידוש איז די שאדערנעי, שאדערנעי נוצט מען יוזשעלי פאר טרוקענע ווייסע וויין, די חידוש וואס זיי האבן געטון איז זיי האבן געמאכט דערפון, פון די שאדערנעי האבן זיי געמאכט א דעזערט וויין, סאו מען גייט עס טרייען, האט מען בעיסיקלי מסביר געווען וואס מיינט לעיט הארוועסט, זאלן זיי וויסן וואס מיינט לעיט הארוועסט, לעיט הארוועסט מיינט אז ס'איז געבליבן אויף די וויין לענגער, סאו ס'האט דעוועלאפט מער א רייכע קערעקטער, ווייל די צוקער קאנטענט, די לענגער ס'בלייבט אויפן וויין, גייט די שוגער קאנטענט ארויף, סאו עס איז זיסע וויין, רייכע וויין, אזוי האט ער מיר געזאגט, באט מ'דארף עס טעיסטן. סאו קודם גייט מען רעדן אביסל וועגן די האלווע, סאו קוק אן, האלווע, היות ס'איז געמאכט פון פרעסד סעסעמי סידס, ס'ווערט צושטיקלט זייער גוט, איך האב געטרייט צו נעמען טאגאפל, באט קוק, דער בחור לאזט זיך נישט, ווען דו וועקסט אויף דיין יונגל אינדערפרי, מ'קען נישט אלץ גיין מיט א גאפל, דארפסט רעדן, דארפסט געבן לאוו, די היינטיגע קינדער, סאו, ברוך אתה אדוני עולם מלך ומשענני בדברו, סאו, קודם כל ווען דו עסט האלווע באקומסטו א מורא'דיגע קרימינעס אין דיין מויל, און די פלעיוואר בלייבט, די פראבלעם מיט האלווע איז, א מורא'דיגע פראבלעם, איז האסט נישט ביי קיין סאך עסן, איז אז דו ווילסט נאך, און ס'איז אזוי הויעך אין קעלעריס, איך קען ענדיגן, מ'געט זיך א כאפ, מ'ענדיגט א גאנצע פעקל האלווע, דו זעסט דא גייט פאר, סאו די מארבל האלווע האט די רייכקייט פון האלווע באט ס'האט אביסל א שטויס פון טשאקלעד, מורא'דיג גוט, איך גיי אפילו נישט טרייען דאס מיט א גאפל, דאס. די וואנילע האלווע האט נישט די טשאקלעד סאו עס איז אביסל מער קרימיער, סאו און דו האסט אויך נישט, טשאקלעד האט אביסל פון א ביטערקייט, סאו ווען דו עסט די מארבל, יוי טאטע, עס איז מורא'דיג גוט, סאו געט דיר אביסל ביטערקייט און וועגן דעם איז עס אויך אביסל מער צוזאמגענומען, דאס צעלאזט זיך אין דיין מויל, עני דעי אוו די וויק חברה. סאו זיי האבן דא פיר פלעיווארס, קוק אהן, האלווע פיסטעשיאו, האבן מיר שוין גערעדט וועגן דעם, דאס איז דובאי, דאס איז נאו שוגער ערעב, פאר די חברה וואס ווילן נישט קיין צוקער, ווענילא מארבלס, יעצט גיימיר אויסטרייען, מען גייט אנהייבן מיט די הערצאג, וואס שטייט דא? פאר בערס, יעצט ווייסט וואס פאר בערס מיינט? די זיידעס, די חברה זענען דא געווען פאר דיר, סאו לאמיר זען וואס דא טוט זיך, ברוך אתה אדוני עולם מלך העולם בורא פרי הגפן. יא, ס'איז זיס, באט ס'איז זייער לייט, ס'איז נישט העווי. wow. ס'איז מורא'דיג גוט. דו קענסט דאס, ס'איז געמאכט צו סופן, נאר דו זאלסט אויך פארשטיין, דאס איז נישט געמאכט פאר קידוש. ווען דו גייסט דאס לייגן אויפן טיש. אזוי האט מיך בענדזשי מסביר געווען, אגעין איך קוואוט בענדזשי, סאו אויב איינער זאגט אז ס'איז עפעס ראנג דעי גאטא בלעים בענדזשי, בענדזשי האט מיך מסביר געווען דאס איז געמאכט צו סיפן, באט דאס איז מורא'דיג לייט, און וואס אינטערסאנט איז שארדערנעי, איך בין יא א שטיקל ווייסע וויין טרינקער און א ראזעי טרינקער, שארדערנעי האט א סערטען, פלעיווער דערצו און די קענסט טעיסטן די שאדערנעי פלעיווער ס'איז זיס ס'איז לייט און ס'איז ממש דעלישעס סאו ווען די נעמסט דאס און דאן גייסט נעמען דעם טשאקלעד האלווע אדער דאס וואלט געווען אפשר גוט מיט די דוביי דאס קלינט עס מוראדיג גוט אויס איך דארף נעמען נאך אביסל ווייל אזוי ווען מ'גייט צו א פערפיום סטאר דארף מען שמעקן קאפי בינס ווייל נישט גייט דער גערוך בלייבן אין מויל. א מחיה, אקעי לאמיר גיין צו די קאמיסע אפער גליל פי איי בלאנק, ס'איז אנדערע מין טרויבן, ס'איז אויך א ווייסע, לאמיר זען וואס דא טוט זיך, אה, סאו דאס האט שוין אביסעלע מער א רייכקייט, ס'איז נישט אזוי לייט ווי שאדערנעי, און ווען די טרינקסט עס אראפ, ס'איז נישט ביטער, באט ס' ס' דו פילסט עס מער אין דיין throat ווען דו טרינקסט עס אראפ. דעיס דארפסטו זיין זייער קעירפול ווייל דו גייסט קענען אויסטרינקן דעם באטל אין צוויי מינוט העסטו נישט כאפן. דעיס איז מער א סיפ, איך ווייס ווען אסאך מאל דו האסט די קאפי ליקער ס'איז מער אביסל העוויער און ס'האט מער אזא סיראפי עפטער טעיסט ווען דו טרינקסט עס. סאו דאס איז זייער גוט, דאס וואלט איך געפעירד פראבעבלי מיט די ווענילע, ווייל די ווענילע איז מער פלעין, סאו ווילסטו דאס האבן? און לאמיר זעהן רייסלינג, כ'ווייס נישט וואס רייסלינג איז, זעכער ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן רייסלינג, אלעס זעהט אויס איז ליידער ווייסע וויין, ס'איז נישט קיין רויטע וויין. סאו, די חילוק פון די פי איי בלאנק מיט דעם. איז אז די פי איי בלאנק הייבט אן סמאד באט נאכדעם פילסטו עס אין דיין טראוט. דעיס איז אביסל העוויער מינינג די באקומסט דעם סירופי טעיסט אין דיין טראוט אסאך מער ווען די ענדיגסט עס קלינען מינינג ווען די קלינסט אויס דעם האלווע סאו האט מיך דעיס רעקאמענדעד אין איך האלט מוראדיג שטארק דערפון פערסענלי היות איך בין נישט קיין גרויסע וויין טרינקער איך וואלט געגאנגען מיט דעם מורא'דיג לייכט, מורא'דיג דעלישעס, עס דארף זיין זייער קעירפול ווייל עס דאס ענדיגן, איינער וואס וויל אביסל מער אזא throaty שטויס באט ער וויל נישט גיין פולי העווי זאל גיין מיט די פי איי בלאנק, און דאס איז פאר די פול באדיד מענטשן, מענטשן וואס האבן א תלי' ביי די ריזיגע ראלעקס זייגערס אדער טרי די בעקיטשעס, דאס איז פאר די חברה, גאו ביג אר גאו האום חברה, פיין, סאו חברה קומטס אריין אין MB וויניארדס, אז דו ביסט אין ברוקלין האבן זיי לאקעישן אין ברוקלין אויכעט. זענען לאוקעיטעד דא אין די ראו אין לעיקוואוד, קום אריין כאפ א שמועס מיט בענדזשי, ס'איז א ביוטיפול סטאר, כ'האב נאך נישט געזען אזא שיינע סטאר, און קוק אויכעט, זיי האבן יעצט פאר יום טוב האבן זיי די אלע גיפטס, ביוטיפול גיפט באקסעס מיט זאכן, כ'האב גערעדט מיט בענדזשי ער זאל אנהייבן אינקארפערעיטן די האלווע אין זיינע גיפט באקסעס, עספעשעלי אויב מ'קען פעירן א דעזערט וויין. קאם אוט טשעק עמבי וויניארדס, טרייטס אויס די דריי נייע וויין, איך ווייס שוין ס'איז ניי, די שאדערנעי איז ניי, באט טרייטס אויס די דריי דעזערט וויינס און ס'מוז נישט דווקא גיין מיט האלווע, ס'גייט מיט עני דעזערט, עטס עטס גיין מיט די רייסלינג, עטס עטס גיין פאר א מער א העוויער, צו ס'איז א קריעם קעיק אדער אזא מין טשאקלעט לאווע קעיק, די שאדערנער ס'טע גיין פאר מער לייט, אויב איינער ברענגט א שטיקל עפל קיגל אדער אזא מין זאך איז ס'טע גיין מיט די שאדערנער, און אז ס'איז אזא אין ביטווין איינער ברענגט אזא טשערי פיי ס'איז העווי ער באט ס'איז נישט קרעזי פלעיווער העווי עס טע גיין מיט די פי איי בלאנק, טשעק איט אוט פאר האלידעי ס'עט מאכן דיין סוכות נעקסט לעוועל. אוי צו דאס איז נעקסט לעוועל.